Näme üçin adamlar bir zady erbet arzuw etse bolanok, aý bolýalaý diýip ýatdan çykarýar oň arzuwlary hasyl bolup başlanýar. Şu günki temamyz şo hakynda. Biziň durmuşda kontrol edip bilýän zadymyz bar we edip bilmeýän zadymyz bar. Biz hakda pikirler, biziň öz hereketlerimiz, duýgularymyzy biz kontrol edip bilýäs. Ýöne özgeleň biz hakynda pikirleri, olaň hereketleri, daşarda ýagşyň ýagmagy, garyň ýagmagy, günüň çykmagy, şemal bolmagyny kontrol edip bilemzok. Ýöne adam hemme zady eliniň aşagynda saklajak bolýar we hemme hemme wagt arzuwda gezýär. Waý şu bolsa, şu bolsa, şu bolsa diýip, ýöne şo zat bolsa men näme hereket ederin, şony pikir edenok. Mysal üçin, durmuşdan mysal getireýin, bir meň joram bardy, on üç ýaşadyk welin bu özüne bukja düzüp başlady. Ýagny durmuşa çykma, durmuşa çykma diýip şon ýaly zat gelmeýärdi we ina bu ýoldaşym üçin plan zat, bu meň üçin plan zat, bu bäbejigimiz üçin plan zat diýip miçdaj etýärdi we oň bar miçdaniýesi durmuşa çykmakdy. Aslynda miçdaniýesi gowy oglany tapmak, şoňa durmuşa çykyp, soňam çagalarymyzyň bolmalysy diýen bolsa belkem ykbaly başgaça bolardy. Ýöne şo gyz diňe durmuşa çykmagy maksat edineni üçin we zatlary toplap oturany üçin hiç hili durmuşa çykmady. Meňlä ýaşy çat bir gyzjagazy bar, ýöne ýoldaşy ýok. Oň esasy želaniýasy durmuşa çykmakdy. Ýa başga gyzlar otuz ýaşadym ýa otuz ýaşap barýan men durmuşa çykmaly, çykmaly, çykmaly diýip, Ýola çykýarlar. Oglanlara-da aw ýaly seretýär. Oglanlar gorkýar-a mundan, ürkýär naoborat. A sen özüň dostoýny prinsessa ýaly alyp barsaň, gowja bolsaň, oglanyň özi ýapyşyp ýatýar. Edil şon ýaly aýallar, meň ýolaşym diňe maňa seretsin, maňa seretsin, maňa seretsin. Bar wнимaniýe ýoldaşynyň üstünde bolýar, özünde bolanok. Onda-da ýoldaşy gaçýar. Ine, samolýotda stýuardessalar düşündirýär-ä, eger bir zatlar näsazlyklar ýüze çykan bolsa maska gaçar, maskany ilki özüňize tutuň, soňam ýoldaşyňyza, öý, to ýest çaga diýýär. A biz köplenç näme etýäs, özgeleň ýüzüne tutýas. Biz şoň üçin diňe arzuwlar bilen çäklenmäň, özümize maksat goýunmaly. Men arzuw etmäň diýemok, ýöne arzuwy nähili siz ulanarsyňyz diýip şony pikirleniň. Sebäbi siz haçanda arzuw etmegi, hyýal etmegi bes edip, şol hakynda maksat düzüp, belli-belli derejede hereket edip başlasaňyz, Beýik Biribar size seretýär-de, ýagny siz şo arzuw etýän zadyňyz eýýäm mende bar diýip pikir etseň, mysal üçin, pylança summany men arzuw etýän, näçe toplasaňyz şony toplap bileňzok, näme üçin? Bä diňe siz arzuwyna. A hereket edip şo pul hamala mende ba, menem üýtgemeýän şoň esasynda, hiç kime ýüz bermezlik häsiýetim açylmaýar, gödek bolmaýan, gomp bolmaýan diýýän hereketleri içiňize salyp berseňiz Beýik Biribar diýýär. Şo bennem şoňa taýar. Şo bennem şol abraýa, şo pula mynasyp, injiw, göterýä diýede siziň nesibäňizden çykýa. Durmuşdan ýene bir mysal alaýyn. Tiktokda erbet podpişik toplasym gelýädi. Er, eýýam üç, dört ýylyň dowamynda hiç hili podpişiklem gozgananok. Bäş müň bolup dur, ýüz, köp bolsa segsenisi atpysats etýä. Gyzykly däldir-dä kontentim. Onnoň men Aý bolýalaý diýdim-de ýöne erki adamly aýal adamyň beýnisiniň tapawudyny diýýän wideo düşdüm. Köplenjem näme alty bilen ýedi aralykda goýulýara wideo prosmotr köp bolýa adamlar işden gelýä tiktok görýädi onam diňlemedimde irden sagat dokuzda goýdum we bul bir sagatda müň prosmotr iki sagatda üç müň soňam gitdi gitdide şeýdip men ilkinji ýüz müň ýüz müň prosmotrly wideomy berdi haçan haçanda men isleýän isleýän isleýän diýýän pozisiýam aýyryp aý bolýalaý kiçiräk hereket edibereýinleý diýýän pozisiýa öwrülemde şon ýalak boldy ýa mysal üçin üç sany gyzymyz bar epesli wagt oguljygymyz bolan her kimem soraýar ogluňyz haçan bolýa ogul isleýäňizmi diýip bizem erbet isleýärdik soňam aý bolýalaý şu iki gyzyň jany sag bolsun diýdik we göni alty ýyldan yzly yzyna iki oglumyz boldy Şeýle-de taryhdan birnäçe mysallar getirip bileris. Mysal üçin, Mendileýew, rus alymy, himigi we Mendileýew Arzygunda islegindedi. Ýöne bir gün gije ýatyrka düýşüne, ýagny dynç alyp ýatyrka beýik Biribar ynanyp, ýagny öz kontrolyndan çykandan soň himiki elementleriň periodik tablisasyny tapýar. Ýa mysal üçin, Fransis Krik DNK molekulasynyň strukturasyny tapýar düýşünde. Mysal üçin, Nýuton ýöne bagda otyrka alma agajyndan almaň düşýänini görüp, Hä, ýeriň dartyş güýji bar eken diýip, dartyş güýji baradaky kanunyny açýar. Ýa mysal üçin, bilgi ylym rentgen esasy ylmy işinden dynç alyp ýatan wagty rentgen şöhlesini oýlap tapýar. Ýa mysal üçin, Eýnşteýnlik atnesitçilik teoriýasam edil şoň ýaly esasy işinden daşary dynç alýan wagty döreden bir açyşy. Şeýle hem sintetik kleý döretjek bolup Leo Bartonella plastmas döretýär. Säwlik bilen! Ýagny üstünde duranok-da, ýalňyşlygyň esasynda. Düşünýäňizmi? To ýest hemme zada perežiwat edenok. Şeýle hem uly açyşlaň biri Aleksandr Flegmin penisilin tapýar. Ýagny laboratoriýada geçirýän barlaglaryna görä, käsejigiň içinde bir hepdelap laboratoriýa gelenok. Şo käsedede hapada heň döreýär. Onam gelýär-o şo hiňiň daşyna bakteriýaň köpelmeýänini görüp şoň esasynda ilkinji antibiotik bolan penisilin tapýar. Pietro Ferrera näme tapýar? Uly ol bir konditer uly zakaz alýar. Baý adamlar uly zakaz alýar bir prazniga we piçony taýýarlaýar. Konditer süýjülikleri taýýarlaýar we edýän piçonylaryny Podwala saklaýar, şo taýda gapyny ýapanokmy ýa belli derejede sowuk bolanokmy, bulaň hemmesi ereýär we bir dag ýalak bolup duran ýöne bir şokolad bolýar. Olam näme etýär bu şokolady? Baryp ýalbaranok, ony säwlik edipdirin diýemok-da, bu şokolady çöregiň üstüne çalýar. Çöregiň üstüne çalýar-da, şo baýlygyň öňüne barýar, bularam halaýar şeýdip, siziň şu wagtky tanaýan Nutella şokoladny maslaňyz döreýär. Şonuň üçin bir zat janyksaňyzam şol bolmaýan bolsa diýmek şoň wagty däldigini düşünmegiňizi isleýän mähribanlar. Arzuw etmäňiz bes edeňzok, arzuw edýäňiz ýöne arzuwlaryňyzy maksatlara öwürýäňiz. Maksatlaryňyzam amala aşyrmak üçin kiçjik kiçjik ädimler bilen maksadyňyza göni ýöreýäňiz we öz wagtynda we öz belli ýerinde Adamlar jaň eder. Belki siziň arzuwlaryňyzy hasyl etmek üçin şu wagt biri pul toplap oturandyr. Şoňa berk ynanyň. Beýik Biribaryň güýjüniň barlygyny ýatdan çykarmaň. Birden soňuna çenli diňläniňiz üçin köp sag boluň!